על די בוק געטער איז, ס'געט דיך אויף לעובדה למעשה מיט א לעפל אין דיין מויל אריין וואס צו טון סטעפ וואן, סטעפ טו, סטעפ טרי. דו געבסט אים אינסטראקשענס וואס צו טון הלכה למעשה, און דו זאגסט אז דאס איז אויסגע. א גוטע טעימה, א גוטע טעימה האסטו געגעבן, סאו די. סאו איך וויל דיר זאגן, מ'האט מורא צו רעדן פון די סאבדזשעקט, טאטש נישט אן די סאבדזשעקט, און א גרוס חנוכה באקומט. די חתן א שיינע הערליכע מנורה פון צוויי א האלב טויזענט דאלער וואס נעמעך די גרעסטע דזשאוק וואס ווען מען טראכט דאס אריין איז עס די גרעסטע ליצנות פון א עם חכם ונבון כלל ישראל וואס אונז דריי מיר זיך איז עס די דין מען קען גארנישט טון און יעדער איינער פארשטייט אז מען קען גאנץ גוט טון יעצט איז דא עפעס אין רייטינג וואס די קענסט געבן פאר דיינע קינדער עפעס ליינען נישט וועגן מיר נאר וועגן דיר.
א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט מיטן געלט מבין חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס א פרייליכן חנוכה. שלום עליכם עליכם שלום און א פרייליכן חנוכה און מזל טוב. די בוק, אונז האבן שוין אפאר מאל גערעדט דערפון דא אליינס אויף דעם ליין, איז ברוך השם ארויסגעקומען לאור עולם. יא, כ'בין גערעכנט. די בוק איז ארויסגעקומען ברוך השם און מען זעט אז דער עולם האט זייער הנאה פון עס, קודם די ריוויוס, איך מוז דיר זאגן באמת די ריוויוס וואס איך באקום אויף די בוק איז זייער זייער זייער שטארקע ריוויוס, און אויב דו געדענקסט פנחס פאר אפאר וואכן צוריק האבן מיר אונז גערעדט אז מען מאכט עפעס א געוויסע גרופ פון מענטשן וואס זיי ווילן באקומען די בוק פאר יעדן איינעם, מיט א תנאי אז נאכדעם וואס זיי ליינען עס זאלן זיי לאזן א אנעסט ריוויו. לעצטנס האט מען גערעדט פון אזא זאך, איך האב עס גערופן די ארק, ARC. ARC מיינט עמעזאן ריוויו קאסטומערס עפעס אזא מין ווארט, באט למעשה האב איך עס נישט געקענט מאכן אויף עמעזאן ווייל אידיש בוקס איז אביסל מער טשעלענדזשינג מיט עמעזאן צו שיקן די בוק אויף אימעיל, סאו איך האב עס נישט געקענט מאכן אויף עמעזאן, האב איך עס געמאכט אויף א קאמפאני וואס הייסט טראסטפיילעט. טראסטפיירעט איז א ריוויו קאמפעני סא מען קען ארויפגיין אויף זייער וועבסייט מען לייגט אריין דארטן אין די סירטש חיים עקסטין און יעדער איינער קען לייגן דארטן א ריוויו און כ'האב געבעטן די עולם זאל לייגן ריוויוס און כ'מוז דיר איין זאך זאגן כ'האב באקומען אזא חיזוק פון דעם יו העוו נאו איידיע איך זעה די מיט וואסערע ווי שטארק מענטשן זענען געשטאנען און געווארט אויף די אינפארמעישן ס'איז א ס'איז אנפארטשענעטלי פיין אנפארטשענעטלי פארטשענעטלי וואטעווער יו וואנט טו קאל איט פיינענס איז א סאבדזשעקט וואס פארנעמט א אויבן אן ביי יעדן איינעם, צי ווייל מען האט נישט גענוג, צי ווייל מען האט מער ווי מען דארף, מען ווייסט נישט וואס צו טון מיט עס, און אדער מען דארף זיך אנגרייטן פאר שפעטער, און די אלע פעין און די אלע פלעזשור וואס קומט ארויס פון די לעק אוו איט אדער פון די יא האבן, און און די הדרכה וואס מען האט כדי צו קענען טון דאס אויף די ריכטיגע וועג, קען מען זען אין די ריוויו זייער שטארק, סאו איך דאנק די אייבערשטער אז איך קען זיין א איך קען ברענגען אזא וועליו פאר אחינו בני ישראל. פאר דעם. סאו ארויסגעקומען מיינט אז מען קען עס שוין קויפן, און ווי בעיקר? אנליין? נאר אנליין? מען קען עס אויך קויפן, אנליין? כדי זאגן די אמת, מען קען עס קויפן אויף, ווי נישט? כ'ווייס, מען קען עס קויפן אויף מיין וועבסייט, חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס, אהה. CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש בוקס. מען קען עס קויפן טאמער איינער האט נישט קיין עקסעס צו די אינטערנעט האב איך אים געוואלט אויך געבן די מעגליכקייט צו קענען קויפן קען ער גיין צו די האטליין אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און דארט איז דא א באטן וואס ער קען דרוקן און ער וועט דיר געבן פונקטליך אינסטראקשענס וואס דו דארפסט וויסן, מען קען עס קויפן אויף עמעזאן, גיי ארויף אויף עמעזאן דאט קאם לייג אריין חיים עקסטין אין די סירטש קענסט עס דארט אויך קויפן, באט איך האב עס געמאכט א ספעשל עפערט אז דאס עס קענען קויפן אויף א געהעריגע ספר, אויף א דאונלאוד, און אויף א אודיאו בוק אויך, ווייל איך ווייס נישט, אהא. כ'ווייס נישט צו די עולם איז אזוי ווי מיר, אבער איך האב א געוויסע, איך האב נישט קיין נערוון צו ליינען קיין בוקס, איך זאג דיר די אמת, איך האב שוין געליינט זייער אסאך בוקס, אבער כמעט קיין איינע פון די אלע בוקס וואס איך האב געליינט האב איך נישט עכט געליינט, נאר איך האב עס געהערט. אהא. סאו, סאו אין אידיש איז כמעט נישט דא אזא זאך, איך האב עס נאכנישט געהערט פון קיינעם, כ'וועל זאגן די עיקר פארוואס איך מיין ס'איז נישט דא אויף אידיש איז ווייל אויף עמעזאן, עמעזאן האט אזא מין זאך פון קענען קויפן אודיאו בוקס, באט עמעזאן האט נאכנישט די מין זאך אז אויב דו געסט ארויס א אידישע בוק זאלסטו קענען מאכן א אודיאו בוק אויף די אידישע בוק, ממילא איז עס נאכנישט דא אזא זאך ווי ווייט איך ווייס. סאיז דא א ספעשל טעקנאלעדזשי און דאס מיינט אז די דארפסט די אדער נעמען איינעם וואס זאל עס ליינען געליט נישט אדער נישט א די נעמט מען קאמפיוטער איינעם אדער גורם זיך אליין יא דאס איז אויך איינס פון די יא זאכן אז אז רוב מענטשן וואס געבן ארויס ענגלישע בוקס הייערן א נערעיטער הייסט עס זיי הייערן איינעם וואס ס'ליינט פאר די בוק פאר זיי מיט מער א א פראפעשענעל רעדיאו וואויס איך טראכט פנחס דיך וואלטן מענטשן געהייערט פאר דעם מיין איך. קען זיין. אקעי, דו קענסט אבער נישט מאכן קיין שבת פון וואס מ'וואלט ווען געטון, מ'דארף מ'זאל עס טאקע טון, רייט?
יא.
איים נאט שור, עניוועי, סאו בעסיקלי, סאו בעסיקלי,
עמעזאן האט א קאמפאני וואס הייסט אודיבל, און דארטן קענסטו קויפן ריקארדעד בוקס. אויף עמעזאן אליין קויפסטו די פיזיקעל בוק, און אויף אודיבל קענסטו קויפן ריקארדעד בוקס. סאו מיין בוק ליגט אויף עמעזאן, כדי זאלסט קענען מאכן א אודיאו בוק דארף קודם די בוק ליגן אויף עמעזאן, סאו מיין בוק ליגט אויף עמעזאן אבער איך קען נישט מאכן קיין אודיאו בוק ווייל ס'איז אויף אידיש. אהא. סאו וואס האט מען געטון?
מען איז געגאנגען קודם. אה וואס? איך קען נישט מאכן קיין אודיאו בוק איז טייטש אז די טעקנאלעזשי וואס ליינט אליינס די בוק פאר דיר כאילו? ניין. דאס קען מען נישט מאכן אויף נישט דאס איז עס? ניין ניין ניין. אה נו. ניין איך האב א אקאונט ביי עמעזאן אלץ א אוטער אלץ א בעל מחבר וואס איך קען דארט מאכן אודיאו בוקס אויף אלע מיינע בוקס וואס איך האב ביי עמעזאן.

און איך האב זייער הנאה געהאט כ'האב עס אליין רעקארדעד, כ'מוז דיר זאגן די אמת, ווייל צוויי זאכן וואס כ'האב געזען אז כ'האב עס אליין רעקארדעד, קודם האב איך געזען אז בשעת כ'האב גערעדט און כ'האב דעליווערט די קאנטענט האב איך געוואלט מאכן אפאר טשעינדזשעס אין די בוק וואס ווען כ'האב געליינט איז מיר עס נישט אזוי שטארק ווייגעפאלן, וויבאלד כ'האב עס פארגעליינט איז מיר אונטערגעקומען געוויסע איי מינוט דא וואלט געווען בעסער אז דו שרייבסט אביסל אנדערש, סאו ס'איז געווען א גוטע עקספיריענס פאר דעם, און וואס שיין איז ווייל שיין איז אז איך קען נישט טראכטן אז א פרעמדע מענטש וואס ער לעבט נישט מיט די קאנטענט וואלט ווען געקענט עס דעליווערן אויף די זעלבע וועג וואס איך האב עס דעליווערט. סאו, כ'האב הנאה כ'האב עס אליין געטון. די שאלה ווערט נאר יעצט מסתם וואס יעדער איינער האט, ווי קען מען עס הערן? וויאזוי האסטו עס ריקארדעד? ווי קען מען עס הערן?
סאו די ענפער איז צוויי זאכן, קודם איינס האב איך עס געמאכט אויף די פאון ליין, דאס מיינט אזוי ווען דו גייסט אויף די עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו, נו? וואן טו וואן טו. וואן טו וואן טו.
טאמער איך געדענק נישט וואן טו וואן טו קומט זיך מיט משפטים פעטש, נו.
סאו כ'זאל געוואלט מאכן זיכער, סאו די גייסט דארטן קענסטו אויך קויפן די אודיאו בוק און די קענסט עס אויסהערן אויפן טעלעפאן ליין, און די צווייטע פלאץ איז אויב די גייסט אויף די וועבסייט חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס קענסטו אויך קויפן די אודיאו בוק און דעמאלטס באקומסטו אויף אימעיל א לינק מיט א געוויסע פלאץ וואס דו קענסט אריינגיין אין א מעמבערס עריע וואס דארטן איז רעקארדעד די גאנצע בוק און דו קענסט עס אויסהערן. עס קען זיין מענטשן וועלן האבן א אישו מיט פילטערס וואטעווער, דזשאסט שיק א, מיין עקספיריענס איז אז רוב פילטערס דו שיקסט זיי א ריקוועסט וועלן זיי עס עפענען.
אהא אקעי געוואלדיג. און אויף די וועבסייט קענסטו אויך קויפן די דאונלאוד.
אהא. סאו מ'קען הערן, מ'קען ליינען, מ'קען עס ליינען אויף א סקרין, מ'קען עס ליינען געהעריג אין א בוק פארם ווי א בוך, און יעצט חיים אויב דו דארפסט מיר זאגן, לאמיר זאגן אין איין ווארט, וואס איז די גדלות, וואס איז די עיקר חידוש מיט די בוק? מענטשן קענען דעם, מ'הערט דיך שוין דא, יא, רעדט שוין א שטיק צייט, נישט נאר דא, אויף אנדערע פלעצער, האסט שוין געגעבן קורסעס און

יא. איך האב דיר עס טרייען צו זאגן אין איין מינוט. מענטשן ווייסן זייער אסאך אינפארמעישן, ס'דא מענטשן וואס ווייסן נישט, באט זייער אסאך מענטשן ווייסן אינפארמעישן. אבער פון ווייסן זאכן און טון זאכן איז דא א ריזיגע געפ. זאכן ווערן נישט געטון. די סיבה פארוואס מענטשן דערזעען זיך אין געוויסע סיטואשענס אין זייער לעבן אן אקאמפלישן וואס זיי האבן עכט געפלאנט צו אקאמפלישן אין די יונגערע יארן, איז נישט ווייל זיי האבן נישט געוואוסט, על פי רוב, ס'דא אסאך מאל וואס עס איז יא וועגן דעם, אבער רוב מאל איז עס נישט ווייל זיי האבן נישט געוואוסט, ס'איז נאר ווייל זיי האבן נישט געטון. צו.
וואס די בוק געט דיר איז, ס'געט דיך אויף לעובדה למעשה מיט א לעפל אין דיין מויל אריין וואס צו טון, סטעפ וואן, סטעפ טו, סטעפ טרי, כדי דו זאלסט נישט נאר וויסן וויאזוי צו מצליח זיין, נאר דו זאלסט בעזר השם טאקע מצליח זיין, ס'איז א קליינע בוק, צוויי הונדערט און צוואַנציק פעידזשעס, אויב דו נעמסט די בוק און יו עפליי איט טו יור לייף, בדרך הטבע, בדרך הטבע, ווייסט דאך אז איך בין א גרויסע חסיד פון בדרך הטבע, ווען ס'איז עכט בדרך הטבע, בדרך הטבע דארף קומען זייער זייער זייער שטארקע סיטואשענס אין דיין לעבן וואס ס'דארף דיך צושטערן אז זאלסט נישט האבן קיין הצלחה.
אהא אהא אקעי סאו. כ'האב עס געמאכט אין איין מינוט? יא, כ'מיין בערך האב איך עס געטיימט אבער כ'האב עס געמאכט גענוג קורץ אז כ'בין געבליבן מיטהאלטן און ביזן סוף, און איך מיין כ'קען עס איבערזאגן אויכעט זייער תמצית'דיג אז די ס'איז נישט סתם אז די ברענגסט דא אינפארמעישן וואס יענער ווייסט יא אדער נישט, נאר די געסט אים אינסטראקשענס וואס צו טון הלכה למעשה, און דו זאגסט אז דאס איז אויסגעארבעט און אויסגעבויט אז ווען עמיצער פאלאוט עס, דאס איז א מעניועל, ווען עמיצער פאלאוט דעם מעניועל וועט ער בעזר השם מצליח זיין. דאס זייער איז פון א גוט.
ווארט. יא, און איך וועל דיר זאגן נאך מער. און אז דו ווילסט גיי ארויף אויף די רעוויוס אויף טראסטפיילעט דאט קאם פארווערד סלעש רעוויוס. איך וועל דיר עס ארויף ברענגען דא סתם דו זאלסט פארשטיין, טאמער איינער זעהט וואס אונז רעד מיר דא, וואס אונז רעד מיר דא, נישט נאר ער הערט עס, וויל איך זאלסט עס פארשטיין, וועגן דעם קען איך באשטיין ארויף צו ברענגען. געב א קוק דא, זעהסט, איי העווענט פינישד ריעדינג די ענטייער בוק, באט פראם וואט איי העוו רעד סאו פאר, איטס קלער דעט דיס איז די בעסט ריסארס פאר עניוואן לוקינג טו אימפראוו דעיר פיינענשעל ליטערעסי. אקעי נעקסט.
נעקסט.
הי טוק היז יוניק ענד יוספול וויוס אן קאמיוניטי ענד טוק איט טו די נעקסט לעוועל טו גיוו עווריוואן איז פיינענשעל פרידאם דעי דיזערוו. אקעי דאס מיינט אין אנדערע ווערטער עס איז טעילארד צו אונזער קאמיוניטי. ס'האט נישט צו טון מיט וואס די גאס זאגט אז דארפסט פאר פיינענשעל סוקסעס. ס'איז טעילארד צו אונזער קאמיוניטי. אקעי דיס ניו בוק דיין הצלחה איז דעפענעטלי א מאסט ריעד דעט די אידיש ספיקינג קאמיוניטי וואס וועיטינג פאר א לאנג לאנג טיים. אקעי איך גיי נישט אריינגיין נאך און נאך, באט קוק אליין וואס דארטן שטייט און וואס פארא זאכן. יא יא.
א גוטע טעימה, א גוטע טעימה האסטו געגעבן. סאו די. א גוטע טעימה, יא. סאו איך וויל דיר זאגן, עס איז דא נאך אפאר חלקים וואס דארטן, דאס האב איך אויך פון די ריוויוס האב איך עס דארטן געכאפט, ווייל איך וויל דיר מסביר זיין אזאך פנחס, איך לעב אויף א געוויסע וועג וואס נישט אייביג כאפ איך די יוניקנעס פון עס, אבער ווען איך זע מענטשן געבן פידבעק פאנג איך אן צו כאפן ווי וויכטיג דאס איז פאר מענטשן, אסאך מאל איך בין שוין צוגעוואוינט צו עס און איך רעדט פון עס אזוי סאך כאפט מען נישט אבער ווען מענטשן קומען זאגן דעמאלטס כאפט מען עס מער און וואס איך הער פון מענטשן איז ס'דא זייער אסאך אינפארמעישן וואס מענטשן ווייסן באט זיי ציטערן צו רעדן פון עס מען האט מורא צו רעדן פון די סאבדזשעקט טאטש נישט אן די סאבדזשעקט און א גרויס חלק פארוואס מען טאר נישט אנטאטשן די סאבדזשעקטס איז ווייל אויב מען טאטשט אן די סאבדזשעקט קען זיין אז איך וועל מיך דערזעהן מיט א געוויסע סיטועשן וואס איך ווייס נישט וויאזוי עס צו הענדלען איז בעסער מען רעדט נישט פון עס. אה וואו?
ווי למשל?
די סימפלעסט משל איז די ענין פון חתונה מאכן, די ענין פון שמחות. ווען א מענטש האלט ביים חתונה מאכן, איז מ'גייט מ'פאקט אריין די קאפ אין די ערד ווי די בת היענה, איך קוק נישט אויף דיר, דו קוקסט נישט אויף מיר, צוויי מלמדים אין מלמדים שטוב טרעפן זיך, און די צוויי האבן זיך משדך געווען איינער פארן צווייטן, אלע ביידע האבן אנגעפירט צדקה קאמפיינס אפאר מינוט צוריק פאר א צווייטע מלמד, און יעצט דארף מען פאר זיי מאכן צדקה קאמפיינס, און ראובן שעמט זיך פון שמעון און שמעון שעמט זיך פון ראובן, ממילא יעצט חנוכה באקומט די חתן א שיינע הערליכע מנורה פון צוויי אהאלב טויזנט דאלער וואס די מחותן האט נישט געהאט, פארוואס? ווייל מען קען נישט פארשעמען דעם מלמד וואס זיצט קעגן איבער אים, זיין זון, וואס א מינוט ארום גייט ער נישט קענען פארשעמען די כלה, און ער גייט שיקן א פינף טויזנט דאלערדיגע ברעסלעט, ווייל מען קען נישט פארשעמען ווייל זי האט געשיקט א צוויי אהאלב טויזנט דאלערדיגע מנורה, וויאזוי קען איך שיקן? איך מיין מלמד אום חיים איז כולל זיבעציג אכציג פראצענט פונעם היימישן עולם היינט צוטאג, ניין? איך זאג מלמדים, ווייסט פארוואס איך זאג מלמדים? עס איז נישט ווייל עס איז נאר מלמדים, עס איז פונקט אזוי יעדער נארמאלע ארבעטער, ביי די מלמדים איז עס די גרעסטע דזשאוק, דארט קוק איך עס אן פאר די גרעסטע ליצנות, די סיבה פאר דעם איז ווייל די מלמדים זייער אסאך מאל זענען זיך משדך צווישן זיך, און זיי טרעפן זיך אין די זעלבע קאווע שטיבל יעדן טאג, און און זיי ווייסן מער ווייניגער וואס טוט זיך ביי יענעם, דאס הייסט ראובן מיט שמעון וואס זענען צוויי מלמדים, ווייסט ראובן וואס טוט זיך ביי שמעון, שמעון ווייסט וואס טוט זיך ביי ראובן, זיי שמועסן יעדן טאג, זיי פארן מיט די זעלבע באס צו די חדר און זיי זענען דארט זיי ווייסן מער ווייניגער די סיטואשען און און און ווען ווען ווען ריבן'ס מחותן שמעון מאכט א יאר ארום חתונה מיט לייב ווי גייט אפילו ריבן אנפירן די צדקה קאמפיין פאר זיין מחותן שמעון סאו
סאו סאו ס'איז די גרעסטע דזשאוק וואס ווען מ'טראכט דאס אריין איז עס די גרעסטע ליצנות פון א עם חכם ונבון כלל ישראל וואס אונז דרייען מיר זיך, עס איז די גרעסטע ליצנות וואס מענטשן מאכן פון זיך אליין, מען קען גארנישט טון, מען קען גארנישט טון, און יעדער איינער פארשטייט אז מען קען גאנץ גוט טון, יעדער איינער פארשטייט אז עס איז פשוט די קאפ אין די ערד ווי די בת היענה, פשוט מען קוקט נישט, און דאס איז א סאבדזשעקט וואס יעדער ציטערט צו עפענען, ווייל וואס גייט מען טון ווען מען עפענט עס נעקסט, איך האב נישט מורא עס פון צו עפענען ווייל איך האלט אז מען מוז עפענען די קאנווערסעישאן, איך עפען עס אין די אין די אין די. אין די ספר איז ס'געווען אויך אויב די געדענקסט אונז האבן מיר אסאך מאל גערעדט פון די טען טאוזענט דאלער וועדינג טשעלענדזש, מענטשן פלעגן בעטן האסט עפעס אין רייטינג וואס מען קען געבן פאר מיינע קינדער, יעצט איז דא עפעס אין רייטינג וואס דו קענסט געבן פאר דיינע קינדער, און די קינדער וואס א נארמאלע מענטש וואס ער ליינט עס עט אדער לאכן אדער וויינען אדער. ביידע?
אדער ביידע אדער טון צו די זאך און דעמאלטס וועט ער דיך לאכן, סאו וואטעווער, יו געט די פוינט.
אה, געוואלדיג. סאו קודם איז נאכאמאל מזל טוב חיים, ס'איז פאר דער, ס'איז א מיילסטאון, ס'איז א גרויסע דערגרייכונג, האסט אסאך אריין געארבעט אין דעם, און שוין, ברוך השם מ'איז אנגעקומען צו די מינוט, שהחיינו וקיימונו וגייוני, איז נאר מער נאכמאל איבער'חזר'ן די בוק קען מען קויפן חוץ אויף עמעזאן אויך אויף דיין וועבסייט, חיימעקסטרין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס, מען קען עס באקומען אין דעם אין דער פארמאט אין יענער פארמאט, א אנכאפעדיגע עכטע פארמאט, אדער א לופטיגע ווירטשועל פארמאט, און מען קען עס אויכעט מען קען עס אויכעט הערן. יא. מען קען עס אויכעט הערן, און וואס וואס וואס בלייבט איבער? ווי מען זאגט אין אזא אה, פאל, ס'בלייבט איבער אז דער עולם א זאל, ברכה.
ניין, ס'בלייבט איבער נאך א זאך וואס איז זייער זייער וויכטיג, ווייל עסט אפשר לאכן ווען איך גיי עס זאגן, אבער ס'איז דא מענטשן וואס קויפן בוקס און זיי ליינען עס קיינמאל נישט. סאו זאל די ברכה זיין אז די עולם זאל עס ליינען. די עולם זאל עס ליינען, נישט וועגן מיר, נאר וועגן דיר. און אויב דו דיסעגריסט מיט עני זאך פון די בוק, פליז שיק א אימעיל, לאמיך הערן וואס דו דיסעגריסט, אבער איך מיין אז ס'וועט זיין א איי אפענינג פאר זייער אסאך מענטשן, וואס זיי זאלן, ס'זאל זיי העלפן צו האבן די אלף בית פון סוקסעס בעזר השם וואס זיי דארפן צו טון פשוט צו מצליח זיין אין זייער פיינענשעל לעבן בעזר השם. בעזר השם, און די בוק קען מען אויכעט ארדערן צו הערן און באשטעלן צו באקומען די בוק אויף חיים'ס האטליין, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו טוועלוו טוועלוו. געלטמאן בן חיים עקשטיין און מחבר פון האנטביך פאר הצלחה, א גרויסן שכח. הצלחה וברכה ר' פנחס, זיי געזונט, א פרייליכן חנוכה.